L-abort. Eh, Bħalissa bħalissa l-abort huwa xi ħaġa li qed jiġi mitkellem ħafna dwaru. Em, Inti tara di tara problema ta' moralità personali jew problema ta' liġi, problema legali.
Problema legali jew riprema ta'
Eh, Morali personali Morali li li jien personali. għandi nażel jekk isma' Eh, eh, eh, da moralment ħażina lija. Jo moralment Poġġa li tħallija fidejn l-individwu jew għandix tiġi legalizzata.
Għandu ximponi framework.
Jiġi xieġi naħseb li xorta tibqek, fil-sens li jekk l-istat jillegalizza, xorta jista' jibqa' il-fatt li hemm persuna li tħossa fil-moralità tagħha, fil-moralità tagħha li m'għandix tagħmilha u ma tagħmilhiex, ġifieri Xorta ħajibqa' dik ir-realtà ma jfissirx li li issa jina fannek tfal barra miżwieġ bil-fors għatamil abort jina biex il-karozza t-tini darba. Istra. Eh, naħseb li dak il-level speċi xorta, t-legalizza ovvjament tamil iktar faċli, tamil iktar possibli, iktar faċli, eccetera. Jena, jile għal ħagġa li tiġini f'moħħi meta naħseb fl-abort u Din di xi ħaġa mhux xi ħaġa ġdida ta' fis-sens li eh, kien hemm modi dejjem xi mod ta' kif xi ħadd jipprova eh, waqqaf it-tqala ta' xi mod jew ieħor b'ħafna modi u ħafna drabi qed tkun b'riżultati vera koroħ tal-om u tarbijet mutu eċetera. Manka f'antik antik tasmen dejjem dejjem kien Kien qed jeżisti xi tip ta' xi ħaġa simili. Ovvjament fir-realtà ta' soċjetà fejn l-affarijiet kienu iktar stabbli, meta kien jiġri ħaġa apparti kienet tkun iktar kera għax ma kienx jiġi aċċettata bl-ebda mod u allura kien ikun hemm min imur xi mkien isifer u jwelled xi mkien ieħor jew intefa' Għawdex minn Malta, kien hemm ħafna stejjer fuq dak il-livelli. Ovvja l-Knisja qed tippreżenta dejjem kontra din ħaġa li xem qtil marbut fija, issa diskussati kbar enormi marbutin ma li ma żmien u tista' ma tistax, eċetera, u tmur l-Amerika kull stat għandu għalija kien hemm minn daħħal abortu se neħħih, ġri għamlu di full circle, kien hemm stati fl-Amerika li issa reġgħu. Anke fuq livell federali kellek ir-Rovers iżwejdi. li. Ah, dek ħafna għalek hemm ħafna ideat port differenti. L-idea huwa taqtil, insomma, li jidħol hemm. Jiena ma ħaġa tiġini f'moħħi huwa ehm, kemm iktar għax jeżistu barra minn Malta, ovvjament mhux Malta, x'Malta aħna Malta mhux qed nitkellmu fuq tal-livell. Nissu anka miż-żewġa, ġifieri, ovvjament li jagħmlu abort. Mhm. Biex kwistjoni ta' marbuta ma' żwieġ u mhux żwieġ jew nkella fedeltà u fedeltà, eċetera. Imma kwistjoni hemmhekk fejn dik tal tippreokkupani u tinkwetani il-bniedem kemm sar egoist. Għaliex hemm ħafna egoizmu? Jiena l-inqas kif ħares lejha jiena. Nħoss li hemm ħafna egoizmu marbut ma' din ir-realtà. Jien kemm naf ukoll li jiżżewġu fuq livell li żgur ma rrid ikollna qatt tfal, ħa nkunu nistgħu ngawdu, ħa nkunu eċċetera. Mentri bħalissa l-ikbar problema li teżisti fid-dinja, Malta ukoll ħafna, hija kemm koppji li jiżżewġu ovvjament ta' età naqra ikbar minn tas-soltu, minn ta' sittax-il sena, konna qed ngħidu, illi ma jistax ikollhom tfal. U problemi fuq żewġ naħat, iġman kan raġel, kwistjoni ta' Inti inti il-kwistjoni tal- Ma inti il-kwistjoni tal-abort u il-fat li forsi hija daqshekk ċentrali fid-diskussjoni nazzjonali tara ehm, taraħ proċess li huwa motivat minn prevalenza aktar olja ta' egoizmu fis-soċjetà. Aħna, naħseb li impoġġija fuq dak il-livell. Jiena jiena ma naqbilx ma naporta, ġifieri qatt ma naħseb nasal biex ngħid u rajt. Ma naqbilx li naf ikun hemm ċerta realtà bħal bħal naf jekk inti ġejt irrejpjata, allura għandek dritt u jew m'għandekx dritt għaliex jekk qed nitkellmu dwar ħajja u qed nitkellmu dwar hemm tarbija, hemm proċess sabiħ fil-proċess jiġri hemm hemm xi ħaġa mixja b'mod sabiħ ħafna fil-fil. Imma bħal eh, eh. ma hemm nies li pereżempju għandhom proklivitajiet omosessuali, bħal ma hemm nies li għandhom proklivitajiet biex min jimmasturba darba minn fis-sena minn darba ħames darbit kuljum. M'hawnx ukoll nisa li għandhom proklività iktar għolja eh, biex ikunu materni minn nisa li forsi m'għandhomx l-istint matern u issa li ġew stuprati daw ħajġu sforzati biex jaraw kif jagħmlu L-istupru li taħraq pregnancy miex daqshekk xi percentaġġ kbir, ġifieri biex ikun hemm xi dik
Le le qed nuża l-eżempju għax semmejtu inti. Qed nibni fuq qed nisma' qed inkompli miegħek. Jiġifieri Eh, jista' jkun hemm dik is-sitwazzjoni, per eżempju. Eh, ma allura soluzzjoni huwa eh, nsolvi l-problema billi ħan użal kelma biex nużal kelma ta' knisja wkoll. Allora noqtol, ħankun solvejt. Għalfejn hija daqshekk diviżiva din il dan il-punt ta' fejn jibda il-ħajja. Isu Qisu għandek grupp nies li huma motivati minn dak li taħseb il-knisja li. Ma mhux il-knisja.
Il-knisja. Le, le, le, mhux il-knisja biss. Il-knisja hija waħda waħda mill-ilħna li jitkellmu dwar il-ħajja tibda mill-prinċipju, mill-bildunet. Ħafna toppa. Però mbagħad għandek skola ta' nies, u mbagħad għandek min jgħidlek li il-potenzjal tal-ħajja ukoll fiha valur, u speċi dawk qegħdin fuq il-naħa tal-pro-life, u mbagħad hemm min jgħidlek isma' daw għadhom grupp ċelloli u ma jistħaqilhomx l-istess dinjità li jistħoqilha mara b'identità. Mela, min minna ma kienx hemm? Jiena ta' nara żerrija, ma ngħidx, u dik ta' żerrija x'illistra hi. Eh, Imma għandek għandha l-potenzjalità li ssir siġra li tħamel ħafna frott. Il-kejja Biex ikunu fer, minn minna ma kienx sperma. Imma xorta, imma neġakulaw fittix u ħadd ma jgħid xejn. Ivi, ivi, iva.
Forsi dikjet l-argument. Forsi li kienet l-argument tal-Knisja qabel marbuta ma' kull masturbazzjoni kienet abort. Għax kienet qed taħseb fuq dak il-livell li qed tgħidha dik kemm għad Sewa. Allura jista' jkun li l-Knisja biżmien tkompli ċaqlaq il-lasta u tajt isma' masturbazzjoni orajt dik aċċettabbli. Il-konċepiment sa 12 il-ġimgħa mbagħad minn huwa il-problema li li l-Knisja taħseb li mal-konċepiment hemm jidħol ir-ruħ f'dak il- Mhux għax tidħol bil-fors hemmhekk, jiena ma nitkellimx fuq ir-ruħ, tidħol ir-ruħ u ma toħroġx ir-ruħ. Jien nitkellem fuq hemm il-ħajja, bdiet il-ħajja. Għalija l-ħajja bdiet. Il-ħajja tibda fuq dak il-livell, jiġifieri hemm kull ċellola għandha, hemm ċelloli ta' kull kull esseri. Mm. Eh, hija ċella rara sviluppat minn bidu ta' xi ħaġa. Ġri ehm, issa issa eh, tista' tuża l-argumenti kollha ta' ħafna nies biex tajt eħem, eh, mela sawnek nagħmluha sawnek ma nagħmluhiex, new siġġimat tnejlek l-Amerika kull kull stat. Stat għandu għandu età differenti. Permutazzjoni differenti.
Kompletament differenti.
Nippreokkupa ruħi jekk ngħid il-maġġoranza ta' dal-affarijiet huwa marbutin dejjem ma' flus għaliex eh, l-abortu jġib il-flus u ħafna affarijiet bħal dak ukoll, eh, ġifieri anke. Tista' tispjega naqra iktar hemmhekk?
Le, fis-sens li eh, jekk jiena jekk jien naċċetta l-abort, jien nagħmel klinika u nibda nagħmel l-abort u jħan għal flus fuq darek.